Wasalna għal programm ieħor mill-Adba l-Barra fejn ser inkomplu nimxu fil-kampanja Maltija. Illum ser inkunu qed inżommulkom kumpanija fil-waqt li nimxu fl-inħawi ta' Wit Dalam. Dan il-wied jibda minn triq Ħas-Saftan. Il-wied ta' Ħas-Saftan ma tantx huwa magħruf, dan il-wied jibda minn fejn l-ajruport iferra' ġew iż-Żemba u mbagħad jispiċċa fil-bajja ta' San Ġorġ. Dan il-wied huwa niexef, x'aktarx minħabba l-fatt illi il-bidu tiegħu huwa magħluq minħabba id-depot taż-żejt illi hemm f'Ħas-Saftan. F'parti minn Wied Żemba insibu s-siġra tal-lanġas, speċi rari immens b'distribuzzjoni ristretta kemm fil-gżejjer Maltin kif ukoll fil-Mediterran. Insibu wkoll numru ta' siġar tal-ħarrub. Hawnhekk huwa riserva naturali llum u hija wkoll żona protetta sa mis-sena 2001.
Iż-żona ta' Wied Żemba hija ddikjarata bħala żona għall-ħarsien tas-siġar minħabba l-ispeċi tal-lanġas selvaġġ. L-ispeċi tal-lanġas selvaġġ flimkien ma' speċi oħrajn huma indiġeni Maltin, jista' jkun li huma arkjofiti jiġifieri ddaħħlu mill-bniedem qabel 500 sen ilu, Però llum insibhom jikbru f'dal-wied b'mod naturali. Bħalu insibu widien oħrajn bħal pereżempju Wied Moqbol li huwa wkoll żona ta' konservazzjoni ta' siġar minħabba dawn l-ispeċi. Dawn iż-żoni jiġu ddikjarati għal diversi raġuni fosthom li jkun hemm jew speċi ta' importanza bħal din u f'dal-każ hija speċi li ma tantx issibha fil-gżejjer Maltin, u fil-bqija tal-Mediterran. Jew nkella jkollok eh, insieme eh, ta' speċi, per eżempju jkollok makja jew bosk jew speċi uniċi li eh, jikbru fiż-żona. Għalhekk l-awtorità tal-ambjent tidikjara bħala żona għal protezzjoni tas-siġar. F'dal każ kif ġew hawn dawn is-siġar ġew b'mod naturali Huwa possibbli ġew b'mod naturali imma jista' jkun ukoll li, kif jiġri f'diversi drabi, dawn ġew mħawla mill-bniedem, pereżempju ġew mħawla f'għalqa jew ġenb ta' wied, u mbagħad baqgħu jikbru b'mod naturali. Fil-każ tal-lamġas selvaġġi jista' jkun ukoll li kienu mkabbrin b'mod agrikolu imma meta ma baqgħux jieħdu ħsiebhom u, pereżempju, kiber il-bagħal, spuntat dil ir-root stock jew spuntat din l-ispeċi partikolari. Eh, differenza bej l-anġas selvaġġ u l-anġas li niklu huwa li eh, din l-ispeċi il-frott tagħha huwa ibes ħafna, ġivi għal ħares toqtok waħda x'in kella tispiċċa ħażin, ehm, però fl-istess bħala hija importanti mill-att ekoloġija kemm għax tifforma makja, kemm għax importanti l-lasafa, naħal, u raġunijiet oħrajn. Fuq il-ġenb ta' Wied Żemba, jiġifieri bejn Birżebbuġa u Ħal Għaxaq, il-passaġġ jaqsam minn fuq pont żgħir. U mbagħad fuq ix-xellug insibu passaġġ rurali żgħir illi jeħodna fejn Casa Ippolito, jew inkella kif inhija magħrufa wkoll bħala r-razzett

jismu Ippolito. Issa matul is-snin, din id-dar qisha dejjem qanqlet ċertu kurżitajiet u fil-fatt hemm saħansitra wkoll leġġenda romantika marbuta ma' dan il-post. Iżda leġġenda romantika però bi tmiem mhu sabiħ xejn, biex niftehmu. Dan jingħad illi dan il-kavallier Sqalli kien qed jipprova jibda jħobb mara Maltija jisimha Katerina. Din kienet raħħala u kienet tgħix fl-inħawi tal-Ġellieda qrib Ħal Kirkop. Però jingħad Illi malli missier it-tfajla sar jaf li dan il-kavallier qed jipprova jidħlilha ma ħa gost xejn, tant hu hekk illi qatlu b'diversi tiri u difnu f'ħofra fonda f'post imsejjaħ il-Qlajja, xi mkien nofs triq bejn ir-Razzett u Wied Żembaq. Kif għedtilkom it-tmiem ta' din l-istorja mhu feliċi xejn. Issa minn hawnhekk ser nkomplu nimxu u għammorru fejn il-fdalijiet ta' dar Rumana, Villa Rumana, ximkien fl-inħawi magħrufa bħala tal-kaċċatura. Tlaqna. U kif rajtu għaddejna minn passaġġ rurali u issa hawnhekk ninsabu f'dik iż-żona li semmejtilkom ta' kaċċatura. U f'dawn l-inħawi nsibu bosta fdalijiet arkeoloġiċi fosthom Dik il-villa punika Rumana li semmejtilkom illi l-fdalijiet tagħha jinsabu hawnhekk warajja fuq wesgħa xagħri u anke li imtarġa li jagħtu għal fuq wied dalam. Wied ieħor illi huwa fond, qasir u li jagħti għal fuq ix-xaqliba l-oħra tal-Bajja ta' San Ġorġ.
Ir-raġuni għalfejn tul Wied Żemba u Wied Dalam, speċjalment fit-tarf lejn in-naħa ta' Birżebbuġa, mingħajr dalam l-isfel, Insibu li l-konċentrazzjoni ta' żdalijiet arkeoloġiċi hija proprju probabbilment ħabba l-widien li kienu joffru kemm art agrikola fertili kif ukoll eh, l-ilma eh, għat-tisqija u għall-għejxien. Eh, b'hekk insibu ardalam li ġie format fil-verità grazzi grazzi għal wied kif ukoll però is-sit li qegħdin fih issa kaċċatura li hija villa Rumana li però probabbilment kienet bdiet anki minn età punika kif tixher kif jixhdu l-fdalijiet ta' din ċ-ċisterna li qegħdin fiha. Però l-fdalijiet li għandna hawnhekk imorru anki iktar lura eh, għal żmien il-preistorja eh, fejn hemm l-istruttura ta' Borċ in-Nadur li fiha mbagħad kien hemm ukoll villaġġ ta' żmien il-bronz. Il-villa ta' kaċċatura Għalkemm hija villa li kienet ġiet skavata fil-bidu tas-seklu 20 minn Thomas Ashby, nafu ftit li xejn fuqha apparti l-pjanta, dan għaliex il-fdalijiet kollha li nstabu illum intilfu, ħgħajr għal ftit biċċiet ta' arkitettura li għadhom fuq is-sit innifsu. Madankollu, jidher li Ashby ppubblika ftit fuħħar u ftit fdalijiet li minnhom nistgħu ngħidu li l-villa kienet żgur qed tintuża lejn il-qalba tas-seklu qabel Kristu u s-seklu s-seklu wara Kristu wkoll. Però huwa jekk wieħed jifli sew il-fdalijiet arkitettoniċi li fadal, wieħed jista' jifhem li l-villa ma kinitx ma nbnietx f'salt wieħed, però kien hawn mill-inqas żewġ verżjonijiet ta' binjiet hawnhekk. li probabbli kienu jmorru lura għal razzett nsejħulu ta' żmien ta' żmien puniku eh, li minn miegħu kienet ukoll probabbilment kollegata ċ-ċisterna l-kbira eh, li hija li waħda mill-iktar fdalijiet famużi f'ta' kaċċatura. Nafu li l-villa kienet qed tipproduċi ż-żejt għalkemm illum qiegħda f'nofs ix-xari mill-pis, mill-kontrapis tal-pressa taż-żejt li nstabet eh, maġemb maġemb is-sit. B'hekk nistgħu nidentifikaw li għall-inqas kienu jgħassru ż-żejt iż-żejt hawnhekk. Bħala post fejn kienu miżrugħin is-siġar taż-żebbuġ minn fejn kien qed jinżab iż-żebbuġ, normalment dawn kienu jkunu pjuttost fil-viċin allura l-interpretazzjoni tagħna bħalissa hija li dawn is-siġar kienu probabbilment fil-widien li kienu fertili biżżejjed biex iżommu jsostnu jsostnu dawn is-siġar. Sfortunatament minn dawn is-siġar illum Illum ma fadlilna ma fadlilna xejn.
Insibu diversi fdalijiet oħra f'dawn l-inħawi. fosthom it-tempju megalitiku ta' Borg in-Nadur.
It-tempju ta' Borg in-Nadur huwa wieħed mit-tempji li jħoddna l-perjodu tat-tempju, tempju preħistoriku, li meta tqabblu ma' tempji oħrajn mhuwiex daqshekk spettakolari bħal ngħidu aħna Ħaġar Qim u l-Ġgantija, huwa inqas. Barra minn hekk, nafu li fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija dan it-tempju sfortunatament kien ukoll ġarrab xi ħsarat waqt l-attakki tat-Tieni Gwerra Dinjija. Però riċentament nafu li sar ħafna xogħol hawnhekk ta' tindif u anke skavi biex b'hekk it-tempju reġa' ħa iktar id-dehra oriġinali tiegħu. Bħala tempju huwa tempju dak tipiku fejn naraw it-tliet apside, ġifieri ż-żewġ apside tal-ġnub u l-apside ċentrali fuq in-naħa ta' wara.
Dan il-passaġġ jibqa' jagħti għall-bajja ta' San Ġorġ, però qabel nixtieq li nieqfu hawnhekk kemm nurikom din il-kappella li hawn fuq ix-xellug tiegħi Kappella żgħira ddedikata lil San Ġorġ. Din il-kappella nbniet fuq kappella preċedenti fl-1683. Insibu wkoll ir-ridott ta' San Ġorġ mibni fuq iċ-ċimiterju.
Il-knisja ta' San Ġorġ hawnhekk f'din il-bajja ta' Birżebbuġa hija knisja li tat isem lil din il-bajja. Fil-fatt hawnhekk jgħidulha l-bajja ta' San Ġorġ U din il-knisja hija ddedikata lil San Ġorġ, allura jidher li kienet il-knisja li tat l-isem lill-bajja. Fl-1565, jiġifieri meta sar l-Assedju l-Kbir, din il-knisja kienet diġà teżisti. Monsinjur Duzzina mbagħad għaxar snin wara l-Assedju kien ġie jżur dan il-post u kien innota li din il-knisja kellha bieb tal-injam u kienet għadha fi stat tajjeb. Biż-żmien il-knisja mbagħad reġgħet ġarrbet il-ħsarat u ġiet abbandunata u fl-1621 kienet imsewwija mill-ġdid. Fl-1659 il-knisja għal darb'oħra reġgħet ġiet abbandunata u allura ġiet profonata. Imma mbagħad fl-1682 għal darb'oħra l-Arċipriet taż-Żejtun reġa' ħa ħsieb li din il-knisja terġa' tinfetaħ għax tajjeb ngħidu li dan it-territorju dak iż-żmien kien jagħmel maż-żejtun. Fl-1714 kien inbena r-ridott li naraw illum il-ġurnata madwar din il-knisja u allura din il-knisja ġiet qisha parti mill-fortizza ta' din ir-ridott li kienet magħmula biex tiddefendi dal-inħawi. Minn dak iż-żmien 'l hawn il-knisja baqgħet dejjem skont il-kundizzjoni li jinżamm fiha r-ridott tinżamm fiha l-knisja. Riċentament għadu kif sar restawr totali ta' din il-knisja u r-ridott li nsibu madwarha. Tajjeb ngħidu li ġo fiha nsibu kwadru li juri 'l San Ġorġ fuq iż-żiemel li huwa ta' pittur lokali, pittur Malti li ma nafux min hu però li kien ikkopja l-kwadru ta' San Ġorġ li Mattia Preti pitter fil-knisja konventwali ta' San Ġwann fil-Belt.
Insibu wkoll raddi tar-roti illi jagħtu għal ġol-baħar. U dawn għal xiex kienu jintużaw? Eżattament taħt il-knisja ta' San Ġorġ u r-ridott ta' San Ġorġ hawnhekk fl-istess bajja insibu xi ħaġa oħra interessanti, numru ta' fosos tal-qamħ. Hawn min jgħid fosos tal-qamħ biex taħżen fihom il-qamħ daqshekk viċin il-baħar. Però da juri li fi Żmien il-Bronż, jiġifieri qed ngħidu madwar 1500 sena qabel Kristu, din il-bajja, l-Bajja ta' San Ġorġ, ma kinitx teżisti jew għall-inqas il-baħar kien ħafna iktar 'il barra minn fejn qiegħed illum. Fatt ieħor kurjuż li juri hawn li hawnhekk ma kienx hawn baħar huwa l-fatt li naraw ir-raddi fil-blat li jieqbgħu niżlin ġol-baħar. Ara dak juri li hawnhekk kien hawn art minflok il-baħar li naraw illum. Dawn in-numru ta' fosos fejn jintrefa' l-qamħ kienu jkunu qatgħat fil-blat, ħofor fil-blat f'forma ta' qanpiena qisu bir fiċ-ċokon l-għoli ta' bniedem, li mbagħad kienu jaħżnu l-qamħ ġo fih. Illum il-ġurnata għadna naraw uħud minnhom li għad għandhom it-toqba tagħhom eżatt tonda tidher fil-wiċċ tal-blat, hawn minnhom li ġew mgħottijin bħal din li hawn taħti U hawn minnhom li sfortunatament fi żmien kienu nqatgħu, bħal dawk li qed taraw warajja li kull ma nistgħu naraw hija parti mill-forma ta' kif kienu dawn il-fosos tal-qamħ hawnhekk f'Birżebbuġa.
Nispera illi darba f'ħajjitkom kellkom iċ-ċans illi iżżuru dan il-meravilja ta' post. Illum se nkunu qed immorru fil-Mużew illi huwa miżgħud f'skeletri ta' annimali illi qabel ma kienu jeżisti l-bniedem kienu jkattru bil-bosta. Tlaqna? Narawhom? L-iskeletri li hemm immuntati huma skeletri ta' annimali, riċenti mhux annimali li nstabu, mhux fdalijiet ta' annimali li nstabu ġewwa Għar Dalam jew f'xi sit paleontoloġiku ieħor. Kienu nxtraw qabel il-gwerra, kienu tpoġġew għall-wiri, però kienu jservu wkoll għal min kien qed jeskava bħala materjal ta' referenza għall-għadam li kien qed jinstab u jittella' minn ġewwa l-għar. Jiġifieri jekk naturalista, dak li qed jiskava, dak iż-żmien kienu aktar naturalisti milli paleontoloġisti, eh, qegħdin jiskavaw, sabu għatma, telaw fil-mużew, ħarsu lej il-vetrini u setaw jaraw waħda liema parti tal-ġisem, jekk hiex parti mill-lid, jew parti mis-siq, jew id-demp, jew vertebra. Eh, u anke minn tal-liema annimal. Issa, L-iskeletri jagħtu biss dak l-iskeletri hemm mal-wiri fis-sala l-antika, fis-sala eh, Ġużè Baldacchino, huma indikattivi għax jekk naħarsu lejn l-Junfant, l-Junfant huwa l-Junfant Afrikan ferħ tal-lum, ehm, l-Junfanti li kenna fi żmien is-silġ Nafu bi żgur b'żewġ speċi, aktarx tlieta, illi l-iżgħar wieħed kien ta' 90 ċentimetru, ftit aktar minn Alsatian għoli. L-ieħor kien kważi żewġ metri. Allura, l-għadam ta' dat l-iljunfant li għal min ma jkunx konxju ta' x'qed jara u xi jifhem x'qed jara, Jista' jaħsbu li huwa għadam ta' annimal ferħ jew annimal żgħir, meta fil-fatt jekk inti qed tara għadma ta' Paleoloxodon falconeri li huwa l-iżgħar il-junfant, ehm, tkun tista' tara jekk hux annimal adult, jekk kienx annimal adult meta miet jew kienx għadu eh, immatur, kienx għadu juvenile. U l-għadam ituna storja ta' L-annimali u l-ħlejjaq kollha li kienu jgħixu fi żmien is-silġ fuq parti mil-lum li hija Malta, it-tip ta' ambjent li kien hawn nafu, per eżempju, illi mill-formazzjoni tas-saqajn tal-ippopotami, l-għadma tal-id, ġew magħqudin ma' xulxin. L-ippopotamu huwa annimal li jqatta' ħafna ħin fl-ilma. Fil-fatt, l-isem xjentifiku tiegħu, Hippopotamos, hippo huwa żiemel, Potamos huwa river. F'ħafna lingwi huwa magħruf bħala river horse. Però l-għadam tal-ippopotami minn Malta kienu magħqudin. Jiġifieri l-għadma tal-id, ir-radius u l-ulna ingħaqdu f'waħda. X'jindikaw? Jindikaw li dal-annimal kien qatta' ħafna aktar ħin mal-art milli fl-ilma. Jiġifieri grazing qed jirgħa fuq Art xotta milli qed iqatta' ħafna ħin bħalma nafu l-ippopotami llum fl-Afrika iqatta' ħafna ħin fix-xmajjar. L-għadam ukoll jurina jekk dawn l-annimali kienu xibatu minn xi mart, pereżempju, ehm, marda komuni ħafna jew kondizzjoni komuni ħafna jara artrite. U daw l-annimali wkoll kienu jbatu. Naraw kemm fi popotami, fi ċrif, fejn għandek partikolarment jew fis-sinsla tad-dar, speċjalment fl-għadam tal-għonq jew ta' fuq id-denb, jew inkella anke f'xi għadam tas-saqajn, fejn uħud minn dawn l-annimali kienu jbatu ehm, bl-artrite u każijiet kienu każijiet anke estremi. L-għadam ukoll, meta wieħed ħares lejn l-għadam, il-mod kif inhu preservat, il-mod kif ġi depożitat, tkun taf ukoll jekk l-annimal eh, inġarx bħala karkassa bl-ilmijiet u ġie depożitat f'tal-każ ħardala, jew inkella kienx imbiċċer minn nies. Għandna każijiet fil-partikolarment fil-saffi ta' fuq, saffi ta' fuq hawnhekk nafuh bħala l-cultural layer fih instabu l-ewwel fdalijiet eh, tal-ewwel nies li kienu jgħixu hawn, fil-fatt nafu dak il-layer bħala arda lamfejs, dik il-fażi tal-fuħħar tal-għadam tal-annimali li nstabu fuq dak is-saff li huwa s-saff ta' fuq net li jidher warajja fl-stratigraphic wall f'dak il-suċċent li qed naraw, hemmhekk jurina wkoll x'kienu jieklu l-abitanti, l-ewwel abitanti fuq il-gżejjer tagħna. Fihom instabu annimali li kienu annimali li ġew domestikati, ħanżir, moza, naġa, baqra, li kienu wkoll jiġu konsmati minn nies. Barra minn hekk ukoll juruna ċerti għadam ta' annimali, juruna x'kienaw qabel il-wasla tal-bniedem u li ma' annimali inġiebu fil-gżejjer tagħna mill-bniedem. Nafu pereżempju illi mill-għadam li għandna eh, speċi partikolari ta' farfett il-lejl, il-rinolofu jew il-farfett il-lejl tan-nala żgħir, instab fis-saffi kollha. Mill-iljufanti, mill-ippopotami sa fuq net. U għadu jgħix dal-farfett il-lejl dil-ispeċi għadna nsibuha ġewwa l-għar. Nafu mbagħad minn annimali li ma nstabux la ġewwa Ardalam u lanqas f'siti oħrajn fejn daw l-annimali li nsibu llum, l-mammiferi li nsibu llum fil-gżejjer tagħna bħal ngħidu ħadan fenek, il-fenek kien ġie introdott mill-bniedem. Illa li xqat ma nstabu f'dalijiet tal-fniek eh, mill-era ta' żmien is-silġ, mill-plejstoċeniku sa sal-lum il-ġurnata.
Mela, inżilna mal-wit u issa ħanidħlu fl-ar, ar dalam, magħruf għal frifet il-lejl għal speċi oħra bħal ħanżir l-art u anke għal saffi differenti ta' ġebel, stalaktiti u stalagmiti. Tlaqna, ejjew miegħi.
Ardalam inqisuh bħala l-eqda monument li nsibu fi gżer tagħna. Fih għandek storja li tmur lura bejn wieħed u ieħor mal-150,000 sena, fejn qed nitkellmu fuq depożiti mhux fuq il-ġeoloġija, għax nitkellmu fuq il-ġeoloġija ħamorru miljuni ta' snin. Imma fid-depożiti li nsibu ġewwa Ardalam u li kienu mażmien anke ġew skavati, naraw storja li tmur lura bejn wieħed u ieħor mal-150,000 sena. Bl-ewwel annimali, l-ippopotami, l-iljufanti u ħlejja oħrajn, u nibqgħu sejrin sal-wasla tal-bniedem, ġifieri qed ngħidu bejn wieħed u ieħor 7000 sena ilu, kif ukoll illum il-ġurnata Ardalam huwa sit ta' Natura 2000 fejn fih Ġewwa fih insibu ħlejjaq, partikolarment l-Armadillidium ardalamensis li huwa speċi, species of, eh, ħanżillart li peress li jgħix ġo l-Erin u jgħix biss fid-dinja kollha ġo Ardalam, insibuh eh, jgħix fil-partijiet mudlama allura tilef għajnejh m'għandux kulur, l-intern tiegħu jidher u minflok jifforma boċċa bħal niżar l-art l-oħrajn, jew jidħol jiġri taħt il-ġebel, jew inkella jeħel mal-blat bħal ma jagħmel l-imħar. Ardalam huwa importanti kemm l-aspett ta' paleontoloġija, ta' arkeoloġija, speleoloġija li huwa l-studju tal-erin, kif ukoll anka bħala eh, studju fl-ekoloġija tal-gżejjer tagħna.
Wow, kemm hu sabiħ. Kemm memorji fakkarni f'meta ġejt l-aħħar li ġejt hawnhekk kien kont tifla vera żgħira ma tal-primarja. Jiġifieri ilu ħafna. Insomma, kemm nixtieq ngħidilkom ukoll illi bħalissa Wid Dalam għaddej minn riabilitazzjoni u renovazzjoni kbira.
Il-park tar Dalam ilna nistgħu ngħidu ilna naħdmu fuqu matul dal-aħħar sitt snin. L-idea hu li l-inħawi ta' madwar Art Dalam jinbidlu f'park, park ambjentali naturali li barra Art Dalam naqdu l-kuntest tiegħu, il-kuntest kemm naturali kif ukoll storiku. Għalhekk l-idea tal-park huwa li meta wieħed jiġi jżur Art Dalam li huwa sit uniku ħanejdu hekk, ikun jista' wkoll Iżur siti oħrajn arkeoloġiċi u storiċi bħall-villa ta' Cacciatura u anke l-inħawi preistoriċi ta' Borg in-Nadur. Biex wieħed jaqsam jew jgħaddi minn post għal ieħor, ħa jgħaddi minn ambjent naturali, il-widien li hawn hawnhekk qegħdin Wied Dalam, u iktar 'l isfel, in-naħa l-oħra tal-għolja wara Cacciatura hemm Wied Żembaq. u wieħed ikun jista' jimxi minn dawn il-mogħdijiet fil-kampanja u sqaqien biex igawdi l-ambjent naturali. Sintendi l-viżjoni tagħna hija illi nkattru l-ambjent naturali indiġenu Mediterranju Malti. Għalhekk għaddej proċess bħalissa fejn qed jitneħħew xtieli u siġar invażivi bħal fil-każ ta' warajna fejn il-wied intelgħa qasab, sabiex il-qasab jitneħħa u minfloku jitħawlu siġar u arbuxelli indiġeni Mediterranji li jikbru fil-widien u f'ambjenti bħal dawn. Allura min qed jiġi jżur dawn is-siti storiċi u arkeoloġiċi wieħed jista' mbagħad jitpaxxa eventwalment bl-ambjent naturali u kwiet li wieħed isib f'dan il-wied u l-inħawi tal-madwar. Bħalissa sintendi l-pubbliku qed iżur is-siti fihom infushom, jiġifieri f'dal-każ bħalissa għandna miftuħ Għar Dalam bil-passaġġi u l-ġonna u l-ambjent ta' ġo fih, ħa ngħidu hekk, u meta wieħed iżur Għar Dalam ukoll ikun jista' jżur parti mis-sit ta' Borġ in-Nadur, f'dal-każ il-parti preistorika. Eventwalment ħa nkunu qegħdin niftħu wkoll il-parti ta' żmien il-Bronż ta' Borg in-Nadur, però l-aċċess bħalissa huwa limitat.
Dwar dalam rajnih ukoll. Però hawnhekk f'din iż-żona ta' importanza ekoloġika nsibu terġa' iktar affarijiet. Fil-fatt hawn torri u anke pillboxes li jmorru lura għat-tieni gwerra dinjija. Imma insomma, il-mixja tal-lum tieqaf hawnhekk. U il-fatt kurjuż tal-ġurnata huwa dan, illi jekk persuna timxi pass ta' tliet mili fis-siegħa, tista' jirnexxilha ddur id-dinja fi 347 ġurnata. Jiġifieri, Alan, qed nirreferi għall-cameraman tagħna, ta' nistgħu naqtgħu jiesna jien u int? Forget it, sewwa? Narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor mill-Għatba 'l Barra, fejn se nieħdukom, tgħid.